Hai selamat datai enggau Pelus Channel baru. Nyadi ba kampung ke Renggat semilan belas hari nya kitai bela nemu munsu nyumbuh tu muka mantap tudah ranggi laban iya tu udah ngayan diri ne ba mua bunsu nyumbuh seduai indu indu tadi maya duai ke makai ba dapur. Adi, ba tampung ke renggat dua puluh tu, ku ka nampung ke cherita keni tudah gaya Ranggi tu tadi. Laban Ranggi tu ngayan diri laban tudah ka nulung bunsu nyumbuh sudah indai endu tu iya ke Batang tu nadai utai bukai ke runding iya maya nya. Laban pema iya tetulung ke bunsu nyumbuh ngidupka. Endo dara bunga tu tadi. Iya tu tadi ulih nyeliahka layak antara sida bunsu nyumbuh enggau sida mensia tu tadi. Laban enggai majak belaya nya iya bisi ati ka nulung sida bunsu nyumbuh. Adi betampung ka cherita seri nya ba renggat ke dua puluh tu lah. Ninga indai endu madah utai ke amat. Ragi lalu madah diri sanggup ngiga utai ti ulih ngidup ke endu dara bunga. Tang, nyema Ragi tulih ke utai nya lalu endu dara bunga idup baru. Laya antara sida bunsu nyumbuh enggau bala mensia iya nya sida Ragi mesti diketuka. Laya mesti diputus ngambi nadai laya agi dah. Ninga utai disebut Ragi nya bunsu nyumbuh. enggau indah indu bela enda nyaut. Indah indu ka nyaut enggai agi nyadi laban sigi laki iya belama ti ngadu pemutus mu utai. Enti ke nya atur pinta nuan ragi enggau kami berandau nuan lemai lagi kena nentuka peminta nuan. Mutuska layak musuh antara kami enggau kitak mensia. Aku ngai nyadi mutuska utai tu kediri laban semua bala kami ti diau ba rumah panjai tu sigi ngai meda kitak. Lemai legi meh kitai berandau lalu mutuska meminta nuan nya renggi. Ko Bunsu Nyumbuh nyaut Ranggi. Bunsu Nyumbuh enda berani meri mutus laban ukai iya aja bisi laya enggau sida Ranggi. Tang bala iya ke bukai mega bisi nyimpan ati pembenci enggai sida Ranggi laban sida nangi bala mensia tu majak ngachau majak munuh sida Nyumbuh ari menya suba nyentuk ke tubuh sida enda mayuh agi. Ninga saut Bunsu nyumbuh munyi nya, Ranggi semina ngangguk aja tu deh tanda setuju. Nadai chara bukai agi deh. Enti nyema iya mantah penemu Bunsu nyumbuh. Nangika Bunsu nyumbuh nya tak bebalik ati ngai nerima utai ti dipinta Ranggi. Senentang ka mutuska laya sida nyema Ranggi ti idup ke endu dara bunga. Pengudah Bunsu nyumbuh tembu berandau enggau Ranggi. Dia Bunsu Nyumbuh lalu angkat pansut ke ruai lalu dikangauka iya bala rakyat. Lemai tu kitai bisi berandau senentang laya kitai entara bala sida mensia. Bisi siku anak mensia ti udah nyimpung lengan aku suba datai rembus ngagai menua kitai madah diri deka nulung aku. Chukup maya. mata panas padam legi. Semua kitai begempuru ba ruai aku laban aku minta penemu kita bala mayuh, ku Bunsu Nyumbuh madah ngagai bala rayat iya. Nama agi deh? Nyau tachuh sida ba ruai ninga bisi anak mensia ulih rembus ngagai menua sida. Nyau asai ka enda entul lantang agi sida diau. nguan menua nya nyema bisi anak mensia tau rembus sereta enda dipeda mata sida datai ngelawa niki rumah panjai. Apu Unggal agi ingat nuan maya tua nurun berikan kemari, tua bisi nesium bom mensia. Kada enda iya nya Unggal, ko Jiku. madah ke banyi. Amai unggal, katik ati ga tua tau enda tepeda ka iya unggal. Bau mensia maya nya amai ti semak, nasib endar iya enda ngayan diri ba mua tua kemari. Enti enda bisi ti tat iya abi pantap ilang ku tu, ku banyi nimbal jiku. Nyadi jiku tu enggai ga majak nyaup tudah banyi. Enggai ka panjai agi randau seduai. Ari udah ga ngalih kelemai. Ngintu diri bedau ga agi. Jiku pen lalu madah diri ka pulai ke bilik laban ka ngintu diri. Amai mai ati ti tusah jiku tadi meda penyelai senentang seduai banyi. ke enda tepedaka senaya tubuh anak mensia ti disebut tuai tadi. Amai bisa ga pengaruh sida mensia enti pia. Amai padam seput kami tu ila nyema nurun bekayau ngagai menua sida mensia. Amat ta kayau buta, bai mata enda tepedaka bala sida mensia ila. ku renggang jiku. Pemuas jiku ke berunding seraya duduk ba bilik dapur laban ke ngulu indai tudah berapi. Dia indai jiku tu meda anak iya nya baka bisi penusah ningang tudah. Nama utai runding nuan anak? Nama ku tesau tuai ngagai kita tadi? Ko tanya indai Jiko. Laban indai Jiko tu nadai pansut maya tuai rumah tu ngangau sida dah. Laban Jiko tu sigi duduk ba ruai ke maya nya. Nya alai alu. Ngelawa tuai maya maya nya ninga nama utai ka disebut tuai maya nya. Eh nadai indai. Nadai runding aku tu deh. Semina ngenang utai sebuah tuai aja tadi. Madah bisi anak mensia rembus enggai rumah panjai kitai tu. Lalu bisi ngelawa tuai, ko Jiko. Nama agi deh. Laban sigi ke udah tuai. Pengerai ukai nya entu bisi endar. Asai ke padam seput. Tu deh tuai ninga anak mensia bisi rembus niki rumah panjai sida. Nai, nai. Nama agi nuan neh? Anang tak tusah ati nuan ndai. Anak mensia nya semina datai laban deka nulung tuai aja. Anang nuan irau indai. Nyau pucat kelat mua Jiko meda indai iya tak baka ka luput ka iya mai ati tekenyit. Ninga Jiko madah anak mensia nya semina datai ka nulung nya baru lantang seput udah. Meda indai iya nyau injur manah baka selama, nyau nadai dipeda ka luput. Diku lalu madah diri ka ngintu diri. Lalu mai indai iya sama ngintu diri ngambi sama seretai angkat ninga utai ti dikerandau busu nyumbuh nya legi tu, pemau deh tembu ngira, semua deh tembu makai, tau seretai panjut legi. Laban ari inu sigi udah lemai tu. Mandi ke bedau makai ke bedau nya. Pemau semua udah tembu lagi. Angkat udah chuko jam. Tau seretai duai pansut lagi. Enda pia ai wai. Nya. Nya meh runding jeku tu tadi. Kira nyau padam mata panas. Bala sida rumah panjai bunsu nyumbuh. Udah betugong duduk ba ruai bilik tuai sida. Meda orang udah datai memagang, dia Bunsu Nyumbuh lalu mai Ranggi pansut ke ruai sama enggau nunga orang dia. Ranggi tu tadi semina nangkan burit Bunsu Nyumbuh aja meh laban Nangi tudah Orang datai alu ka ngelaya ngerekak tudah. Nemu di pama orang udah ngai meda kitai ukai nya tau bepansa. Dulu mata duku nyawat dudi agi leka nyawa pansut ari mulut. Maya Ranggi duduk berimbai enggau Bunsu Nyumbuh, amai techinan-chinan mata sida bala antu Nyumbuh tu engkila tudah baka ti ka Di empa orang tekala nya asai ranggi. Nyadi lengka aku nangka tu dulu madi ila aku nampung baru ba renggat ke dua puluh satu. Keni gaya ranggi tu tadi maya ke duduk berandau enggau sida bala antu nyumbuh tu tadi. Amat terawan ati kaban laban takut tadi bunuh orang tengala nya deh. Nya. ti nyema orang enda setuju ke penemu iya tu tadi tep peminta tu tadi ya keni gaya tu dah ha, dia kita sama berunding meh lauk jadi lengka aku nangka tu dulu engka bat ha